Mũthuri mwenjeri kĩrĩra gĩcacũ kĩa ũndũire na nokĩo thiĩte ngũtwarithĩirie mũbara ũyũ ngũtarĩirie na njĩra njariĩ mũno. Nĩ ngwenda mũthenya wa ũmũthĩ ngũtarĩrie na tũrung'e nawe kĩrĩra kĩa mwatĩ na harika. Thutha wa njohi ĩyo ndagũtarĩria ya njũriũ na ya karĩki, kĩrĩa kĩarũmagĩrĩra nĩ mwatĩ na harika. Na nĩ ngwenda twenjere hau na njĩra njariĩ mũno. nĩgetha tũkũrane mwatĩ na harika kana nĩ cirĩ rĩtwa rĩngĩ, tondũ nĩ irĩ rĩtwa rĩngĩ nĩcio ciĩtagwo thugo, na gĩkũyũ-inĩ gĩcacu na gĩtaũku wega nocio ciĩtagwo ithĩgĩ. No andũ aingĩ gĩkũyũ-inĩ kana athuri arĩa twĩ nao, rĩngĩ na rĩngĩ nĩ ũrakora mũthuri wagĩte gũkũrana ithĩgĩ na akaga gũkũrana mwatĩ na harika na akaga gũkũrana thugo. Na cietwo thugo tondũ mwanake ũcio nĩ gũthuga athugĩte kairĩtu kau nĩ ũrĩa akendete na akona karĩ thingi na akona karĩ kairĩtu karũngarũ wega. Na akona nĩ ka igego rĩake. Na kairĩtu kau agagĩkoya magagĩtuma ndũgũ ta ũguo ndagũtarĩria. Nayo ndũgũ ĩyo ĩkarĩkia kuohithanio nĩ athoni mwena wa mwanake na mwena wa mũirĩtu. Thutha ũcio nĩguo mũirĩtu ũcio akĩrehagĩrwo mwatĩ. Nĩ tondũ mwatĩ nĩ mbũri, na mbũri ĩyo yarehwo yokaga kũrũgamĩrĩra ũhoreru wa mũirĩtu thĩinĩ wa mũciĩ, nĩ tondũ mũirĩtu ũcio akĩhika no nginya akorwo arĩ mũirĩtu mũhoreru, na mũirĩtu ũrĩkenagia mũthuri wake na njĩra nene mũno, mwanake ũcio ũrakĩmũhikirie aratuĩka mwendwa wake. Nayo mbũri ĩyo yakĩrehwo yarehagĩrwo nyina wa mũirĩtu, na ciakĩrehagwo hamwe ciumanĩte thutha. na na harika, harika o nini, harika ĩtaciarĩte. Nayo harika ĩyo yakĩrehwo yokaga kũrũgamĩrĩra ũciari thĩinĩ wa mũciĩ ũcio, nĩ tondũ erĩ marathire gũtuĩka aciari, na nĩgetha maciare na marĩhe thiirĩ wa nyina wa mwanake na marĩhe thiirĩ wa nyina wa mũirĩtu. Na kuma hau Ngai agĩthiĩ akĩmongereire Ciana tondũ rĩĩtwa rĩngĩ rĩa ciana nĩcio ciĩtagwo ngerenwa na no Ngai wiki ũhotaga kũheana. Mwanake ũcio magagĩikarania na mũirĩtu ũcio wake, naguo mwatĩ ũrĩa na harika ĩrĩa cigakĩnina kĩmako kĩa nyina wa mũirĩtu, nĩ tondũ mwatĩ ũcio nĩguo waninagĩra nyina wa mũirĩtu kĩmako kĩu na gĩtuĩkĩro kĩu kĩa nda tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũirĩtu akinya nĩ ekũhika o na angĩagũrirwo e kwa nyina arĩke, Mũirĩtu ũcio aacokaga agĩthiĩ na kũu iriũko agĩtaha maĩ, anake magakĩmuona makamũhuria, na makamenya ũrĩa nĩ arĩkĩtie kũgũrũo, na makamũhũũra ciande magathiĩ nake ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kwa nyina wa mwanake. Na mũirĩtu ũcio agĩkinya kũu kwa nyina wa mwanake, rĩu ndarĩ hĩndĩ ĩngĩ agacoka kwao, tiga o gũikara kũu kwa nyina wa mwanake ihinda kana itĩna rĩa thikũ ta inyanya, arĩrĩre ũirĩtu wake na ũthingu wake. nĩgetha mũirĩtu ũcio, mwanake ũcio ũmũhikĩtie, thikũ ya kenda nĩguo akamũtharũra ndogo nyene na akĩmũtue mũka, na makĩambĩrĩrie gũikarania ta mũtumia na mũthuri. Na kuma hau ũguo, mwanake ũcio agakĩragwo nĩ arĩa egwatĩire mũka, na nĩ arĩa agĩire na mũtumia angĩta mũka wake. Na rĩu kumanagia hau, agakiuma kĩrathi kĩa anake, agakĩmenyeka kũna kũna. Nĩ arĩkĩtie gũtuĩka mwanake ũthugĩte mũirĩtu, nake mũirĩtu ũcio agatuĩka mũka wake. Kwoguo nĩ wega kũmenyaga mwatĩ na harika nĩ mbũri cia bata mũno, na nĩrĩo ithĩgĩ, na rĩtwa itaũku wega nĩcio ndagũtarĩria harĩa ndoiga nĩ thugo, na nĩcio cianengeragwo ithe wa, ithe, ithe na nyina wa mũirĩtu. na cikaingĩrio gĩcegũ, na cigagĩtwaragwo cirĩ mbũri citarĩ nene o mbũri nini, mbũri cigũthiĩ cikĩrĩithio ti cia kwendio, na no mũhaka citwarwo cirĩ mbũri, nĩ tondũ nĩ wakĩigua nĩ othugo, kuonania mwanake ũcio nĩ athugĩte kairĩtu kau, na gũtirĩ mwanake ũngĩ ũngiuma na njĩra. Oke oige nĩ arenda mũirĩtu ũcio. Tondũ o na angĩokire, eragwo, Mũciĩ ũrĩa, gũkũ ndũrĩ kĩndũ kĩngĩ ũngĩrehe, tondũ nĩ twamũkĩrĩte mwatĩ na, na hari, na harika. Kwoguo mũirĩtu ũyũ-rĩ, nĩ arĩkĩtie gũthugwo nĩ ng'ania, na ũgakĩonio nĩcio iria, na ciĩ na gĩĩrima wa, wa, wa mũhĩrĩga ũcio wa mwanake ũcio, tondũ nĩwe ũrahikirie mũirĩtu ũcio. Thayũ. Ngĩrima, nĩ wega ngũtarĩrie, gũtirĩ mbũri yaracagio Gĩkũyũ-inĩ ĩtarĩ na gĩrima wa mũhĩrĩga wanyu. Kũgĩrimwo, mbũri yagĩrimagwo haha gũtũ-inĩ, ũgakĩonaga mbũri ĩyo nĩ ĩgĩrimĩtwo. Kwa mũhano, o mũhĩrĩga nĩ ũrĩ ũrĩa... wa gerima ga mbũri ciao, na gerima ũcio nĩguo ũgatũma ũmenye mbũri ĩno nĩ itũ kana ti itũ, nĩ tondũ no hagakinya handũ ũkĩũrio rĩu tondũ nĩ wagĩtwĩra nĩ ũrehete indo gũkũ nĩkĩ kĩmwe ũngĩtuonia ũrehete gũkũ. Gerima ũcio nĩ wa bata mũno tondũ gerima ũcio nĩguo wathiaga ũkonania ũkoiga gwitũ mbũri cia gwitũ tũgerimaga na njĩra ya kũrenga gũtũ tũkahũra. Arĩa angĩ makoiga nao magĩrimaga gĩrimo wao na njĩra ya kuoya cuma makahiũhia magatũra mbũri ĩyo gũtũ kwayo irima. Arĩa angĩ nao makoiga nĩ kũrenga marengaga tũmatũ twao tũgakĩnyiha biũ twa mbũri. Kwoguo mũrengere wao nĩ moĩ tondũ o mũndũ ndarigagwo nĩ caĩni yake. Kwoguo gĩrima nĩ caĩni ya kuonania mbũri ĩno yumĩte gĩcegũ-inĩ kĩa mũthuri mũna. Ĩrĩa ĩngĩ nayo ĩgakĩonanio na caĩni ina atĩ mbũri ĩyo yumĩte mũhĩrĩga-inĩ wa Ethaga kana Wanjirũ. Koguo andũ nĩ marĩ ũrĩa magĩrimaga ciao. Na nĩgetha rĩrĩa ũgagĩthiĩ mũciĩ ũcio ũkĩũrio rĩu mbũri ĩrĩa ũrehete gũkũ nĩ ĩrĩkũ, wakiugaga ĩhĩ, iria ciĩ na gĩrima witũ nĩ ĩna, cigĩrimĩirwo gwitũ icio, Nĩ ngũthiĩ na ndĩmonie athuri. Na ndakĩmonia tondũ o na mbũri ĩmwe Gĩkũyũ nĩ ĩkĩguraragĩrio. Mũnjĩre kana no mwĩtĩkĩre ngurarĩrie mbũri ĩrĩkũ? Thayũ.